na there the matter dey so we just wan pick am up from there uh, make we hear the full story see how we go fit take help the man get im daughter back uh, the, um, uh, uh, because um, another man of god has given her anointing belly has given her anointed belly um, um, uh, rama what if she's in love yes in love of, that's love of god no it's possible we'll go find out how hello

no but but seriously eh if i if me, people some some some people um eh, um eh, eh, um they enter my dm sometimes they say ah nedu why do you hate church so much why do you hate uh, this one why do you... i not hate church i don't i not hate church make una understand am i be very spiritual person i rather dey spiritual than dey religious Bagam. i all on my number one religion na love number one first of all because people don deceive people in the name of ah. pastor eh. i mean man of god that girl when he be say dem rape wey the family dey kirikiri that time wey handle the case that time hmm. no be pastor too hmm. you know how many pastor cases we don handle on top this thing since one now na another pastor wey dem employ

uh, uh, uh, so that maybe if possible then go fit track them know where then they. but another thing again another thing again your daughter an adult you understand uh, uh, if na if na say she do this thing when she be 16 or 17 now e go dey different she be adult when she and pastor joshua share anointing

you know follow am up i i i don i don i i no know wetin i wan talk but i feel i wish say make you dey report am to police because we don try call both of them now their number no go why not and the nearest police station wey dey near you report am highest you go dem go let you know wetin you go do uh, on top tracking you go track them then find where dem dey then see them face to face then discuss with the guy gongo oga i leave i leave my my shep my my my sheep in in your in care in care of you uh, you are the shepherd where i leave my sheep under your care instead of what did you do you devour it ask am question why all those things then you talk to your daughter if make your daughter follow you go house or if you wan if she talk say okay ah the person wey don give am belle he wan marry the person talk then two go dey but first of all uh, report to police make you see them face to face

how can you this na kidnap o. Oh. Yeah. Off, yeah, off, off, oh, yes, off, you kidnap person daughter after him apoka in a family way. apostle moses um, uh, na pastor for lagos here he get church for um, uh, uh, yanosash so um, uh, uh, the church dey go well the church dey grow and everything so im come decide say okay ah as the church dey grow now

um, eh, port harcourt go open church i see one comot now na he call pastor joshua pj say Joshua. pastor joshua pj yes daddy as i go forth i hand over this sh- my sheep to you

say pj dey even try enter im own wife mm. eh? yes now im own wife wey im leave mm. for house one wife one daughter one pastor you understand im dey try enter the wife say but e be like say the person wey call im trap come catch quick na im daughter the mm. pastor daughter apostle daughter so and that time apostle daughter na eighteen years wey be last year my brother e no too tey o small small small small na so eh, this pastor joshua pj knack belle boom enter um, eh, chioma na him be the apostle moses daughter uh, na him the belle enter so as the come tell um, uh, apostle moses say ah apostle your daughter has eaten the forbidden fruit and she has swallowed it. Mm. Don't germinate. She that thing don't germinate now. Ellie. Hey, what are you going to do? Mm. So as him begin call, as him begin call, na him the pastor Moses come here say ah. iṣẹ́ tí cast wo apostle don hear apostle don hear apostle must hear of this apostle has finally heard heard of it hmm. na him come fante come poof go uh, come come base go so the daughter come hear say ah apostle that is my daddy mm. is coming back she too come base mm. follow come go meet am come go meet apostle uh, uh, come go meet pastor joshua, joshua pj yeah. okay. so so na she comot by herself na she comot uh, eh, eh, na she comot go meet pj so till now why i dey follow you talk dem don call left right and centre mm. dem don call left right and centre um, uh, anytime wey pj hear uh, the voice of apostle must hear of this then go off the call enter wey chioma hear the voice of the apostle for phone e go cut am na fear dey catch dem o. so na there the matter dey so now uh, uh, the pastor must have a very very big anointing mm. to keep the girl mm. uh, if you get it you get it one pastor one apostle one daughter

anybody wey do evil hand go touch am yes. and if you do evil eh they come do evil give you e get wetin dey call karma mm. karma in case you don tag well make i tell you wetin karma be if you do for front for back for e go catch you mm. no worry e dey wait for you law you see as e dey go up na so e dey come down anything wey go up must come down so therefore anything wey you do dem go do am back give you apostle Hello? Yeah, Apostle, you dey hear me? I'm, I'm, I'm, I'm with you. Now, eh, I wan ask something. Eh? Um, uh, if if if uh, Pastor Joshua, if Joshua come meet you now, carry your daughter, carry Choma come meet you now, say he wan marry her, you go allow am marry am. Uh, uh, uh, what make I marry am now? so you go. you uh, no problem. okay okay now eh, wetin you go do eh, why not send dem text message say since dem don dey together eh, make dem come make you join dem together by the way your wife nko where where she dey. my wife dey house. wetin she dey do for dis whole matter. See, it may be, you know, women, you know, women. But I, I'm not saying I don't mind, but what I'm telling you is that I cannot say of my own. Okay. All right, no problem. What are they talking? I say eh, maybe you need to find a more calming way. Uh, because the truth be say eh, they don't get belle they don't get belle she don't born she don't born now joshua get the pikin he not get wetin anybody wan do about that one even you sef no fit change am so if dem two now don agree to dey together you you go first call your daughter mbo choma you wan marry joshua if he say yes then na to join them together so that um, uh, once and for all you go fit dey see your daughter you go dey see your grand pikin as well you understand. if they can come mm. you know money money is not everything. yes if i have money um, officially i bring the end of his people. yes that is there. okay okay.